Сәлам, дуслар! Бүген безнең 27 нче Казан кайный тапшыруы. Ул әле дә Тукай. Без бер атна. Датасында. Әйе, без әле дә э, чыкмадык. Өйдә бер атна. Менә шунда сакал. Бер атна Радиф белән И Невыносимо. хатыны сорый, качан китәчәк инде ул? Ул аңламый, что бездә самоизоляция була. Кызганычка каршы, Рәдиф, безнең бөтен яңалыклар коронавирус белән бәйле. Һәм, ниһаять, бу атна шушы караңгы дөньяда бер яктылык. Безгә өмет бар иде әдәбияткә, мәдәниятебезгә, олуг иҗатчыларыбызга. Алар безгә бирделәр. Әйе, ниһаять, безнең соңгы нидән алып, нәрсәле? Соңгы тапшырудан алып, онлайнга күчә башладылар, шулай бит. Элек тегесен яздырганда әле бер нәрсә дә юк иде. Хәзер менә спектакльләр чыкты. Үзебез дә синең белән обзор ясадык име зур гына. Мин шаккаттым, кичә Казан утларының фейсбугына кердем. Алар гадәттән дә бер теге обязаловка буенча яңгыраклар чыгаралар. Ну, беләсең анда, теге элекке партия нәрсә әйткән. Ә монда менә китаплар укыгыз, менә ссылкалар китапларга. Ага. Менә без без Казан утларында чыккан тип тынычландыргыч әсәрләр. Әсен Казан утларында хәзер хәзер дә менә журналистлар сорыйлар, язалар, алар обзорлар хәзер әзерлиләр. Әлбәттә инде социаль челтәрләрдә без синең белән беренче булып шундый обзор әзерләдек. бик популяр булды ул. Ләкин менә әйтә башладым, бу коронавирустан кала Ниһаять хәбәр чыкты, Тукай премиясенә дәгъва кылучылар исемлеге билгеле булды. Һәм яңалык нәрсәдә? Фәүзия апа Бәйрәмова, аның быел 70 еллыгы. Без синең белән подкастта аның турында сөйләшкәнебез дә бар, шулай бит, әйе. Мин әйткәнем дә бар, ул минем өчен беренче чиратта шундый язучы, чөнки романнарын укыдым, чынлап та ул бик профессиональ, профессиональ язучы. Һәм э, аны э, сай, э, язучылар берлеге исемлегендә барган ул. Димәк, анда берничә кеше булган һәм ул төшеп калган. Э, беренче, икенче тапкыр инде, бер э, тапкыр. Э, Юк, беренче тапкыр ул төшеп калды, алмыйча калды. Ул лауреат булды. Ае. Ялгышмасам, шулай булдымы? Ә хәзер менә отбор, димәк, сайлап алу турын дип әйтелгәндә, әйе, узмаган. Ну, монда күренә инде. Ну, белмим, нәрсә әйтергә, монда сөйләткәндә, әгәр дә ул керсә исемлеккә, һәм димәк, дөресен генә бисәләр аңа Бу киресенчә менә бу тискәр образ ул бит ну Әгәр дә син Фәүзия Брамны күрсәтәсең шул милләтче итеп, 90 нчы еллардан да ачлык ач итеп утырган апай дип, бу чынлап та сине Татарстан образына теге имиджына бәрә. Әгәр син әйтсәң, карагыз, ул язучы, әйеме, ул шәп китаплар язган, бик төрле китаплар, сез әйткәндәй, әйеме, менә, чөнки без аның турында сөйләшкән идек, Болын әсәре белән бәйле. Ә татарча диктант белән татарча диктант вакытында инде ме? Һәм икенче бер нәрсә әйтәсе килә иде. Ну, гомумән, әгәр дә мәсәлән, укысаң да теге комментларны инде бөтен газетларда инде интернет сайтларда инде әйдә, әлбәттә инде кем нинди язучы булса инде ул сез нәрсә инде бер без аны бер нәрсә белмибез. Шул гурланырга бирәләр, типа, мин укымадым, Дә мин вот ничек аны биргә мөмкин? Рәдиф, син тиздән син тиздән шундый кызыклы комментлар экспертына әзерләнәсең. Ну, әйләнәчәксең. Теге кызыклы комментлы матур тавышлы укырга. Ана кирәк. Һәм ну инде дөрес әйткәндә менә кешегә 70 яшь тулды, ул гомумән күп көч бирде. Әйме, дөрес әйткәндә аңа аңлыйсың. Ну, без аңлыйбыз, кеше 70 яшенә җиткәч, бөтен гомерен менә бу теге сугышка биреп инде әйеме әлбәттә башкача аны ләкин аны буяртмаска да мөмкин дөрес әйткәндә әйеме аның белән ризалашмаска да мөмкин ләкин ул чынлап та шәхес менә чөнки менә тукай премиясендә шәхесләргә бирергә кирәк ә монда шәхесләр кайвакыт җитешмәй как будто теге бар итә ул теге чират шундый кем хәзер үләчәк әйдә тизрәк бирик анага за выслугу лет за выслугу лет әйе һәм чөнки мәсәлән хәрәйне ачасың исемлекне карыйсың элек кем биргән кемгә биргәннәр әйтәсең Ну, әйе, менә, менә, пожалуйста, там, Равил Файзуллин. Булган бит вакытлар. Әйе, булган вакытлар. Ә хәзер аламыйсың. Хәтта, мәсәлән, бу исемлекне бирсәләр иде, булсын сайт, шул алын кешеләрнең китаплары чыкса анда. Без аңлыйк башта, ну, вот, хотя сиңа промо булсын инде бу язучыларга. Бу между собойчик түгел, бу иң билгеле бер премия ими бар теге безнең державин премиясе горький премиясе кем әле тагы инде муса җәлил муса җәлил премиясе ләкин нигәдә менә тукай премиясе гына безнең нинди бер менә э, дәрәҗәгә ия булган беренчедән 500 мең бирә 500 мең һәм ну син көләсең ә ни иҗат кешеләре бит аның юк аңлашыла кызыга Ул уйлый, менә кара, мин 20 ел анда 30 ел э, яздым, эшләдем, фән белән шөгыльләндем. Э, чынлап та җитми һәм мин аптырыйм, нигә э, Фәүзия апа исеме кайчаннан алып шундый кара исемлеккә керде соң ул? Мин мин шуңа аптырыйм. Ул бит ни, нәрсәле? Язучы буларак аны таныту, ул киресенчә, ничек әйтим инде, ул бөтен якка да файдалы. Кем аңа каршы, кешеләр дә, ә начар комиклар язучылар, язучы кешеләр, минемчә, алар аның романнарын укымаган. Һәм тагын сәер параллель, бу юлы Әсәрләрен. хәзер бөтен кеше, ну, шундый безнең некрологлар чыга, Эдуард Лимонов үлгән инде. Эдуард Лимонов үлде. Һәм шундый ук, ну, шундый, шундый ук түгел, шундый ук түгел, ләкин бик шундый теге противоречивый персонаж инде, әйме? Бер яктан ул, ну, юк, классик. Юк, образ бик туры килә. Язучы, әйме? Икенче яктан ул БП, һәм фәлән фәлән. Анда, һәм мин, беләсең, мин теге, гадәттә карыйсың, син лентага кем вообще игътибар бирә мондай бергә? Минем бөтен ярты лентам инде, белмим нигә. Алар чынлап та китаплар укыган икән. Әйтәләр, менә зур кеше киткән икән дип, әйеме? Һәм менә шул ук анда әйтәләр, нигә без, гомумән, Лимоновны без аңламыйбыз, без аны уйлыйбыз, теге, ул, теге, кемгәдер каршы булган, анда кемгә шаулаткан инде, ул уйлаган инде, кешеләрне ике төргә бүлгән дип, зур шәхесләргә һәм кече шәхесләргә, шундый теге, дөньяны үзгәртүче, һәм ул үзен шул беренче класска инде теркәгән һәм уйлаган, башкалар, типа, ну, алар, теге, ничек әйтә ала инде ул, чернь,

Казан язучысы. Казан язучысы, Казан язучысы, Казанда яшәмәгән, ә менә Казанда яшәүче бердән бер шундый билгеле бер язучы, аның сценарийлары буенча фильмнар төшерелгән, әйме, һәм нигәдер вот анда утыра һәм бернинди өмет юк, он алачагын дөрес әйткәндә. Нигә? Ну, белмим, монда минемчә, мәсәлән, әйдә менә карыйк, минемчә аны Юк, кара әле, Габдулла Тукай ул э, татар язучыларына гына бирелә бит. Юк, язучылар гомер гомергә. И, и рус язучыларына да бирә, бирелә. Мәсәлән, минем истә калса, бер елны аны биргәннәр иде теге Шамиль, Шамаил ясаучы. Шамаил ясый, ну, Асокин бит ул ни, Казанны алу турында язмый бит инде, грубо говоря. Ну, харабыз, белмим. Минемчә, монда минем бер ни теге Юк, минем проблема күрмим, проблема күрмим, чөнки минем өчен менә ул чынлап та Казан яучысы, ул чынлап Казан турында яза. Ә Габдулла Тукай премиясе ул татар сәнгатенә һәм әдәбиятына өлеш керткән өчен бирелә бит, Рәдиф, юкмы? Юкмыни соң? Аны болай борылып була, ләкин без истә булса минем, узган елны аны хәтта инде спонсорларга бирә иде, диделәр. Менә күп. Юк, продюсерлар. Әйе, күп эш бирде, нинди проект эшләде һәм мә син. Таттелекомны әйтәсең? Мә сиңа Тукай премиясе, шундый ук сәер бит әйбер. Белмим, менә Мин Осокинга каршы түгел, э, ул миңа э, бу исемлек арасында иң якын э, кешеләрнең берсе дөресен генә әйткәндә, мин теге фильмнарын караган кеше буларак, просто мин шуны беләсем килгән иде. Әгәр дә Габдулла Тукай премиясе ул татар э, иҗаты э, үстергән өчен бирелгән булса, э, Осокин монда бит инде, ну, Яхин әле ничектер монда аңлап була име, теге каршылыклы булса да, теге э, Татар исемнәре, татар ниләре? Минемчә, ну, мин дәгъва кылам шул булачак э, Сөембикә опера өчен. Әйе. Ну, әйтергә кирәк, кара, Сөембикә операсына күчкәнче монда әлеге исемлектә э, безнең 12 э, исем, исем яки проект, яки иҗат җимеше шундый. Һәм 12-сеннән яртысы анда язучылар. язучылар. Һәм ансы да мине аптырата, ул, димәк, бу тренд кайсы якка бара? Элек язучыларга гына биргәннәрме аны? Юк инде. Һәм хәзер керткәннәрме композиторларны, фәләннәрне? Яисә менә аны тарихын карарга кирәк. Чөнки ничектер бер яктан күп булып тоела, икенче яктан мин теге Габдулла Тукай премиясен алучы язучы һәм шагыйрьләрне генә беләм. Камал театры артистлары гомумән актер, актерлар, актерлар. Күп, актерлар күбәйде. Мәсәлән, э, Кремльне төзекләндерү буенча эшләр алып барган да Мөхәтмәс Халит. Ну, без соңгы елларда. Алган инде һәм төрлән дә проектлар. Бәлки, беләсез, нәрсә турында бу тел турында гауга күп, а проектлар аз. Ну, ягъни менә шундый теге зур эш юк, димәк. Димәк, бар бит теге проходной. Мисән, мин берничә көн элек карадым бер фильм, фильм Япония фильмы теге магазинные воришки дип атала. Кан премиясе алган. Һәм ул ул елны нигә билгеләр ана, чөнки башка булмаган кебек инде. Кемгә дә бирергә кирәк. Һәм һәр елны бирергә кирәк инде. Ә менә сен бу теге лужлаган шундый ни бер бер вакыйга юк нигәдер. Һәм менә бәлки бу шундый диагноз кебек. Средний по температуре по палате. Ул, э, ул һәр премиянең шундый чире. Әйе. Тагын чиргә кайттык инде. Э, Хәтерсезме, Оскарга, Әйе. э, Оскар премиясенә бик күп э, претензияләр иде. Әйе. Ел саен ни өчен моңа иң яхшы фильм бирелгән, сайлап булмый, э, бу реально недостойно анда. Быел гына менә Паразит ул Әйе. ничектер кешеләрне аптыратты, шулай бит? Әйе. Э, Димәк, Оскар премиясенә дә шундый ук дәгъва кылучылар бар. Узган ел мин сәнгать тәлифне керткәннәр кайсы инде кайсы. Ә без керттек аны. Әйе, вот без керттек все. Юк, керттек дип инде. Без тәкъдим иттек инде. Әйе, әйе, кагазьләрен әзерләдек. Интригасы булган инде. Монда интрига бераз юк. Димәк, интрига юк. Менә хәзер менә бу бу атнанымы 27-се, әйе, ике көннән соң булачак тантана премиясе. Искә төште менә. Шулай ук анда хәзер э, бу юлы булмаячак теге событие года вакыйга, ел вакыйгасы. Аны алып торган номинацияне һәм Ул былтыр алып куйган. Әйе, анда бүлделәр аны дүрт э, кеше арасында. Димәк, кара, Рәдиф, э, Һәм- белмәүчеләргә әйтик әле, тантана ул э, театр белән шөгыльләнүче профессионалларга Татарстанның премиясе. Ну, Татарстан Әйе. күләмендә бирелә торган премия. әйе, ул гел шунда гөрләп уза иде, бик ошый миңа ул анда бөтен кеше җыела. Җанлы шундый. Сәер шундый җыелар, ул нидер шундый кеше, вот хәтта аларны тыңларга кызык. Угу. Вот, а это а шагами, я... сіз буш сюзает, алар прямо, будто әзірлегендер, прямо теге роль кебек анда жанлы жанлы анда бар бар һәм бу юлы безнең беренче онлайн зал икенчедән ел тамашачы тамашачысы сәйе ягъни ниндидер шоу булачактыр инде кызык нәрсә ул ничек алар буенча артистлар бер урында шулай күп җыела микән юктыр инде просто чыгачаклар әйтерләр Вот сез аласың дип. Ә син алмыйсың, хәтта килмә минем җиләңнән. Килеп торма. Вот. Шуңа күрә мин әйтәм, бәлки юлы шундыйдыр аның. Яисә кыю, кыю, кыюсыз кешеләр юлы. Ләкин әйтеп узмасак тоже дөрес булмас. Менә мин бу исемлек арасында күрдем Газиев Идрисны. Идрис абыйны. Әйе. Ә, Без аны хәтта подкастның берсендә әйт, әйтеп узган идек тә бугай. Ә, Беренчедән ул профессор, ялгышмасам, шулай Әйе. бит. Ә, Татарның татар музыкасы музыка белгече. Әйе, музыка белгече. Белгече дип тә әйтеп тә булмый, галим булып чыга бит инде. Галим, әйе. Әйе, уникаль тавыш. Ә, минемчә шундый эзләнүче кеше инде ул. Гөрне тормый. Хәзерге вакытта гел эстрада белән кеше ну, күп сораулар бирә, без инде без без кая туктадык, кая без менә Идрис абый ничек тышынлап сүздән кешкә күчте күптән инде һәм аның дөресенә ну, күренә бу. Бу юнәлештә эшли ул бер туктаусыз. Кара, тагын мөһим әйбер, Идрис абыйның тагын нинди өстенлеге бар? Ул Башкортстан белән Татарстанның арадашчысы. Угу. Шундый, беләсеме теге, народная дипломатия дип әйтимме инде. Ул тегендә аны бөтен кеше белә. Казанда да аны беләләр. Һәм ул бу э, ике араны теге таптап йөрүче кешеләрнең берсе һәм минемчә э, бу именно бу елны ниндидер актуальлеге ягыннан минемчә Идрис абый ул чынлап та шулай бергә лаек. Башкалар лаек түгел дип әйтмим, бәлки мин кайсы бер әйберләрне белеп бетермим. Һәм э, минем беләсеме тагын нинди уй бар? Без аны сөйләшкәнебез дә бар. Без яшьләр исеменнән, гомумән, шундый бәлки провокатив булсын, имә, ниндидер шундый заманча сәнгать үрнәкләренә, яисә анда спектакльме ул, биюме, рәсемме, без үзебез премия бирергә тиеш.

комиссия агзасы. Әйе, комиссия булганда Дәүләт советыннан кем килә? Марат Әхмәтов хәзер килә. Марат Готович киләчәк инде. Шул яңа кешеләр кертелгән, ә без үзебез шулай җыелып, минемчә, ул бик объектив булачак. Бик субъектив та. Ә? Бик субъектив һәм бик объектив бер фильм булачак. Исемен кирәк. Әйдәгез, әйдә, ну әйдә вот кешегә әйтә, кем кемгә кем исеме булырга тиеш. Кемгә бирер идегез? Юк, кемгә бирергә тиеш беренче дә, кемнең исеме булыр иде ул? Шуның өчен менә узган гасырда нинди шәхес, менә бу үзгәрүчән, менә безнең мәдәниятне ташучы кеше булыр иде. Миңа кызык. Мин исем, ну, ярый, языгыз комментларда, әйме. Бәлки Рәдифкара болай эшлик, кем комментта шундый иң кызыклы тәкъдим ясый, шуңа Мин татарча яшәмнең толстовкасын бүләк итәрбез. Узган ел. Үзем киеп йөргән. Быелгы исемлек минем өчен кызыклы түгел. Шулай да ниндидер бәлки сюрпризлар булыр дип өметләнгән идем. Ул булмады, өметләр акланмады. Язучылар берлегенең 5 кандидатура тәкъдим итүе баштук кәефне төшергән иде. Шулай да бәлки комиссия кабул итмәс, яңадан бер кандидатура тәкъдим ителер дип өметләнгән идем. Бу булмады. Язучылар берлеге үз эченә җаваплылыкны төшереп, Биш кандидат туры тәкъдим итә. Ә аның иң лаеклысын кем сайларга тиеш? Сладковский белән Славутский мыни? Язучылар берлеге бу очракта президентның, комиссиянең, министрлыкның ниндидер бер таянычы булырга тиеш, ә алар бу вазифаны үзләренә алырга теләмиләр булып чыкты. Миңа рәссамнар берлегенең эше ошады. Без аларны биш рәссамнар берлеге дибез, үзара дус яшәмиләр дигән сүзләр дә бар, ләкин алар бу очракта бер кандидатурны тәкъдим иттеләр. Фәрдә Хасянованың кандидатурасы миңа бик ошый һәм мин аны моңа лаеклы дип саныйм. Ул балалар китапларын бизәгән өчен тәкъдим ителә. Бик хөрмәткә лаеклы эш. Тагын бер кызыклы кандидатура Зөфәр Рәмиев. Ияли бәлки ни өчендер Тукай энциклопедиясен эшләгән төркемне түгел, ә нәкъ менә бер галимне аерып тәкъдим иткән Димәк, шулай дип санаган һәм бу кандидатура миңа ошый. Ә Симбикә операсына килгәндә, миңа бу опера ошамый, мин аны язганым да бар бу хакта. Мин аны Тукай премиясенә лаеклы татар халкына хөрмәт белән эшләнгән эш дип санамыйм. Бу минем фикерем. Ә минем өчен иң кызык сюрприз Тукай премиясенә йолдызның тәкъдим ителүе булыр. Әлбәттә, йолдыз үзен тәкъдим итеп йөрмәячәк. Кемдер менә йолдызны тәкъдим итсен дә, ул үтсен иде. Безнең икенче, өченче э, һәм шиксезлеккә кадәр э, хәбәрләр. Иксез, шиксез, э, минем математика дәресе. Был узган тапшыруда без онлайн әйберләрне сөйләшкән булса, хәзер дистанцион уку шундый актуаль була башлады. Кемнең балалары бар, алар программа урнаштырып хәзер дәрес ала. Кем балалары бар, улап җибәрде хәзер нәрсә. Кем студент, алар шулай ук. Башта менә мин беләм, мәктәпләр алар бик тиз күчә, чөнки аларның бар вертикале. Вертикаль буенча төшә һәм ул бик тиз эшләнә. Хәзер Рафис Тимерханович Ширианда маска кигән укытучылар янына анда чаллыга барып килде һәм алар сөйләшәләр ничек итеп нәрсә анда ничек итеп уку процессы көйләнгән ә менә студентларда мин үзем ни идем шаһит идем студентлар китте дә алар whatsapp аша теге Алар бә биремнәр тараталар иде, шуннан җыелалар иде һәм юк иде шундый теге онлайн буенча уку турыдан туры. Кара, мин укыга идем, менә бар безнен, хәтта син мәктәпләрне әйтәсен, мин синең белән риза түгел, чөнки аңлавымча анда һәрбер укытучы ниндидер яңа усул таба анда. То есть ул сайлый бер платформаны, алар берничә бар платформа инде, көйләнгән, ягъни анда бар инде билгеле учи.ру кебек, башкалар. Аны сайлыйлар, анда анда Беркайчан да алар шулкадәр ихтыяҗга әзер булмаганнар. Арыз серверлар шунда төшә инде, иә. Һәм хәтта анда берничә һәрбер һәрбер предметка ну, һәр укучы, укытучы яңа система төзи инде. Мәсәлән, мин сезгә җибәрәм бу мессенджер аша, без дәресне бу әйбер аша үткәрәбез, ә дәрес теге и еш еш сәр мин сиңа өченче әйбер буенча тапшырам анда һәм һәм кайбер анда теге төп проблема бар тагын бар эшләүче әтиәниләр һәм эшләмәүче инде әйеме эшләмәүчеләр утыралар әйтәләр ничә монда барысы да бит гади бит инде мин инде өч сәгать тордым да таптым барысын җыладым ә кешегә ни эшли Понимаешь, бу ел тема теге башы башы кайный, онлай бер шул чатта утыра син. Син гадәттә менә мәктәп чатында утырып карасаң, минем утырган тәҗрибәм бар, ул вообще анда теге ну, зоопарк просто анда да, кеше вот бөтен нәрсә һәм син көндә менә шулай күрсәтә мәктәпләр бер дә әзер түгел бу әйбергә. Әйтә ул кирәк әйбер. Әйе, дөрес әйткәндә, чөнки ну Ну, мәктәп белән, мәктәп белән гаилә арасында хәзер теге бәйләнешләр тыгызрак булды, хәзер кеше чынлап та күзәтә, ничек бала укый, Хар дәрестә нәрсә алып эшләгәннәр, кем кем гызыгы булды, кемнән дә кем тавыш күтәрде, аның белән нәрсә эшләргә. Минем истә булса, һәм синең истә, ну белмим, минем мәктәптә вот нәрсә эшләдем, бер көндә билгеле булмады инде. Укыйлар да укыйлар инде, 11 ел. Мин завуч булган. 11 11 ел буе 10 ел укыйсың да, чыгасың да. Нәрсә, нинди дәресләр, нинди дәрәҗәдә укыткансың? А менә бу яктан күренде, әзерсез, күп ә дөресен генә дә һәм кеше әйтә бит инде бу якка позитив яктан карагыз дип менә бөтенләй берне күрсәтте безгә нәрсә кирәк әйеме һәм син әйткәнсең бер тапкыр кеше әйткәнсең миңа менә евровидение дә күчерелде әйеме олимпиада күчерелде менә дөньясы бетте минемчә беләсең нәрсә белән ул ну чагыштырып була аны Мәсәлән, Казанда булган иде конка, Әйме, аннар да трамвайлар килде. Һәм трамвайлар конкуренция кысрыклады. Һәм теге конка ул барабуслар, конка атта йөрү. Атта йөрүче, трамвайлар инде электр белән. Һәм барабуслар да, барабуслар китә башлады. Әйме, бәлки алар анда сложно ход язганнар иде, менә типа сложно экономическое условие безгә кирәк, ну, диделәр. Әлбәттә, то есть просто бик тиз шартлар үзгәрде. Әйме, бәлки хәзер дөнья шулай тиз үзгәрә башлар. Элекке рәвештә әкрен генә түгел, Болай, менә без утырдык телефон белән белән, хәзер алай башка телефоннар, әйме, һәм бездә ватсаплар бар. Ә юк, менә ул бац, бац, хәзер вообще әйтәләр, все. Кемнең ватсапы юк, 5 ел төрмә ачы, вот обязательно зашиваешь синең ватсам, да, это, белмим. Менә синең телефонын чипирование буларга тиеш. Вот, белмисең нәрсә дөньясы, бәлки хәзер тиз генә вакыт уза бала, аны белмим, аны... Болай да тиз бара иде бит инде. Вот так да тизрәк бара икән. Пусть хәтта синең белән подкастны исерек яздыра башлады. Әйе шул. Безне дә нитте. Мин мондай берне күрәм. Әйе, син утырдың мәсәлән, бераз ялкауланып, үзең дип уйлыйсың, ну барысы да шәп, менә сиңа бирделәр. Барысы да җай. Кирәк не, әйеме? Һәм әлбәттә, ну беркемгә дә әйтмим, бу бик шәп, теге кавыкта әйтәләр, инде менә Аллаһ Тәгалә безне коргады, Ул безгә дәрес бирде, теге тәҗрибә. Ну, понятно, син ярай... теге комментлар. Иә, комментлар. Ләкин мен айтам, ярай, әдә, былай да кабул итеп була, типа, ну вот, без кабул итәбез, рәхмәт сиңа. Ну, просто условия задачи үзгәрде, яме, яңа, яңа уен. Кайбер укытучылар элек тә дистанцион рәвештә укыталар иде инде, ну, андыйлар әз күп түгел. Нинди авырлыклар? Беренчел тәҗрибә булмау, аннан соң икенчедән шул ук матди яктан да яхшы ноутбук кирәк яхшы интернет кирәк укытыр өчен ул бөтен укытучыда юк дип беләм аннан соң һәр укучыда да булмаска мөмкин интернет белән ноутбук Мәсәлән, анда күп кенә гаиләләрдә берничә бала бит, ләкин компьютер берәү генә. Шуңа күрә ничек кулланачаклары бер компьютерны билгеле түгел. Хәзер күп кенә ата-аналар да дистанцион рәвештә эшли. Шуңа күрә аларның үзләренә дә компьютер кирәк була. Менә шул икенче авырлык. Вот. Э, җиңелчә карыйлармы балалар юкмы? Әлбәттә, җиңелчә караячаклар. Монда инде күбесенчә ата-анадан тора, чөнки э, укытучылар э, балалар өйдә булгач, алар бөтенесен контрольдә тотарга авыр булачак. Ата-аналарның контроле кирәк булачак, но ярый да ата-ана өйдә икән, ә бит ата-ана эштә. Күп очракта ана шуңа күрә контроль Астында була алмый инде балалар. Минемчә, э, барыбер Татарстан ул э, бу әйбергә иң әзерлек республика булып чыгачак. Менә э, күрерсең. Чөнки аңла шундый критический ситуацияләрдә әлләм әлләм алып чыгам. Монда Татарстан байрагын куерсың әле реально теге мин Татарстан турында сөйләгәндә теге горурланып син. Кара, ни нәрсә турында ә алдынгы булып чыга чөнки критический ситуацияләрдә бик мөһим шушы вертикальнең булуы нәрсә дә вертикальнең россиянең гомумән вертикаленең бишеге ул татарстан башкалар әле аңа күнегә башлаганда ул бездә инде көйләнеп беткән иде шуңа күрә менә рәфис тимерханович ул йөри ни шәһәрдән шәһәргә тикшереп һәрбер анда мәктәпкә кереп карап, минемчә ул бик тиз бездә көйләнеп бетер. Ул ничектер безнең җәмгыятьне алга алып бара дип мин әйтмәс идем. Безнең менә җәмгыять ягыннан теге онлайнга күбрәк күчеп, шул дистанцион укытуларга күчеп, безнең үзебездә дә шундый проблем булды бит. Менә без ачык университетны сөйләшкәндә, без әйтәйдек, әйдәгез онлайн ясыйбыз. Онлайн, онлайн, онлайн гына нитәбез, бер студиядә төшерәбез, кеше дә җыеп тормыйбыз. Менә э, без, әгәр дә шушы үзебезнең психологияне үзгәртеп, безнең кебек шундый берләшмәләр аңа җавап итеп, яңа продуктлар чыгарса, э, минемчә, ул бик э, әйбәт булачак. Һәм монда чисто экономика, менә мин экономиканы бик яратам, әмма чөнки ул математика белән бәйле. Әйе, икъдисадны яратам. Ә, ни өчен дигәндә, Э, монда хәзер белем игъдисады дигән шундый төшенчә бар э, экономика знаний ну менә ул гади итеп аңлатсам программистлар ну, шул силиконовый долина утыралар анда э, һәм алар тагын бу ситуациядән җиңәләр чөнки алар инде күнеккән үзе генә утырып өйдән интернет аша ноутбук белән бер үзе эшләп командада шул ук вакытта Шул ук вакытта ул менә ул компьютер аның иң якын дустнанды. Аңа кирәкми теге отделлар, ниләр, кәгазьләр әзерләп, бюрократия. Һәм менә бу экономика знаний ул җиңә һәм минемчә мөһим мөһимрәк ничек итеп менә ул мәктәп или анда дәүләт структуралары моңа ничек җавап җавап бирәләр түгел, ә менә бизнес һәм без, мәсәлән, в нашем конкретном случае татар ниләре берләшмәләр моңа ничек итеп җавап бирә, э, ансы мөһимрәк. Ә э, әлегә менә карадым, э, әлбәттә, бүген аларның бүген дип инде без чыгарганда инде узган була онлайн илдар ул менә молодец ул яхшы сизә без синең белән сөйләштек кенә ничек маркетинг кулланырга бу вирусны һәм ул куллана хәзер онлайн лекцияләр укый беренчесе алтын урдада Ни? Чума турында. Чума турында, иә. Бик туры килә темасы да, ул махсус аны сайлаган. Беләм инде, шуны маркетинговый баш миендә. Беренчедән, безнең офиста без карантин, карантинга киттек, ягъни бөтен кеше читтән эшли хәзер. Шуңа күрә безнең офис бушады. Һәм шул вакытта без аудиостудия булдырдык. Менә ул аудиостудия, мин шунда утырам. Беренче нигә беренче эфирга әзерләнеп һәм уй килде, ни өчен без менә бу инфоповодны кулланып нинди кызык әйбер эшли алабыз һәм ни өчен онлайн? Беренчедән, Бөтен кеше онлайнга күчте, без дә онлайнга күчәргә булдык. Һәм икенчедән, онлайн күрсәткәндә, теге сыйфат ягыннан сиңа зур э, ничектер поблажки э, татарчасы ничек икән ясыйлар әйме ягъни сездән артык күп таләп ителми онлайн булганда без менә лекцияләрне бик теге сыйфатлы матур итеп эшләргә тырышабыз Ә онлайн булгач, сыйфаты начар булса да, аны тиз эшләп була һәм артык артык күп тәнкыйть булмастыр дип уйлыйм. Менә шулай Эшләп җибәрдек. Тиз генә Рашат белән уйлаштык та, Рашат Якупов. Э, ул кешеләр тапты тиз генә, һәм э, кешеләр кызыклы темалар тәкъдим итте. Менә бу Алтын Урдада чума һәм Фәнзилә апа э, коронавирусны бәйләп куйды монда фольклорга. Шуңа күрә Шулай башлап җибәрдек. Тиз генә бер-ике көндә диярлек. Кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан, кайна кайна Казан. Минемчә монда теге шулай хәзер менә шундый вакыт бөтен теге җитәкчеләр ничектер ачык форматларга, ну алар күрсәтергә кирәк бит. Менә без дә трендта, без эшлибез инде, әйме? Һәм филармония күрсәтә безнең концертлар, Тинчурин, ой, Кариев театры бүген булырга тиеш, алар шулай ук Алмачуарны күрсәтергә җыйналдымыни. Минемчә, менә монда синең бит который контакт тамашачы белән, аны белән өзелмәскә тиеш һәм ничектер аны да жулап карарга кирәк. Нинди, әйеме? Яңача. Чөнки кеше әйтә, менә без бүтән бер бер дары ала бирсә бетәчәк һәм дөнья үзгәрер. Һәм иске рәвештә без просто кирегә кайта алмыйбыз.

Ой, мин шундый зәңгәр. Әй, һәм менә кеше дөньясы башкача булачак. Кем кем аңа әзер булачак, һәм менә хәзер әзерләнеп булырга тиеш. Син әзер инде. Әй, көтеп утыру түгел ул. Теге менә хәзер бетәчәк, бетәчәк, бетәчәк, әйме, аннары менә без кире кайтачакбыз үзебез. Әй, Рәдиф, кара, э, тәмамлыйк, э, һәм э, ахырда әйтергә кирәк, мин уйлыйм, безнең тапшыру чыкканда инде ул билгеле булачак, пресс-релиз таралачак.

Безнең волонтерлар йөреп чыгачак, тикшереп, алар татарча хезмәт күрсәтәме, юкмы һәм башкалар һәм башкалар. Шулай ук менә артистлар белән эшләп карыйбыз. Кыска гына теге онлайн кыздыру ысулы буларак, шулай онлайн алар үз концертларын бирәчәкләр. Һәм күп кенә башка яңалыклар, аларны күзәтеп барыгыз һәм

эшләп карыйбыз һәм бәлки безнең теге тоже дөньяга караш үзгәрер. Менә шуның белән шул. Тамам.